Кәеф шәп. Җыелыштык, ниһаять. Күптәннән бар иде ният. Гомумән, э, матур утырабыз пока. Бауырсак булган җирдә, гомумән, матрешкәле чәй булган җирдә вообще матур утырасың. Сез сизәсезме, ничек без э, элеккеге әйберләрне ярата башлыйбыз ничектер? Әйе, элек бит теге авылга кайтасың теге 3 сәгать. Әтиеңнең теге татар җырларын тыңлый тыңлый теге. Ә хәзер болай үзеңдә бүген. Соңгы тапкыр кемне тыңладым әле мин? По-моему, нәфкат Сез тыңлый, тыңлый кайткансыз. Ну, то есть сезнең тыңлау. Ә мин җырлый башладым, мин җырларны. Әйдә вот шуңардан син нинди җыр менә бүген бүген машинада соңгы иң яратып тыңлаган җырың нинди? Рамилне болай авылга алып кайталар иде. Әти-әниләр теге магнитофонга эконом итеп Рамилә әйдә җырла. Әни, ну якой склеп җырла давай. Сарманны җырла әле. И болай теге ике кабырга арасына басалар иде, болай и җырлый башлый иде. Смотря кайда басасың, шундый җыр җырлый. То есть, авырттырып бассаң, җырлап, навкатны җырлый. Тиманы җырласаң шуңа ул вакытта тема юк бит. Ул як, ул вакытта мин нинди айда менә бүген мин заманча татар җырларын тыңлыйм. Күбесенчә менә Илгиз Шәйхразиевның бик күп җырларын, бөтен җырларын да тыңлыйм. Соңгы вакытта Амаш дигән егетне тыңлыйм хәзер. Э, минем иптәш дус барабанщик э, Гауга төркемендә берничә җырларын да тыңлыйм.

там белмим мин э, берәр нәрсә эшләгәндә музыка тыңлый каядыр бара наушникта музыка тыңлый машинада например может быть мин машина булмаган мин музыка тыңламыйм юк инде алай димә ник э, гомумән мин яратам э, йөгергәндә әйме спорталга йөрим әйе мин йөри идем наушник белән наушник белән йөгерергә вообще музыка белән йөгерергә рәхәт әйе аннан соң теге темпка туры килә торган булса хоп хоп хоп хоп мин күбрәк вот типа Э, аудиокитаплар ютуб видеоны фоным куяйм берәндәй теге э, ну теге файдалы блогер а музыка а музыка нишләп менә шуны әйтмәкче кемнәрдер бит подкаст тыңларга карата машинада һәм инде безнең дә максатыбыз шул бит дөресен әйткәндә кемнәрдер машинада булганда әлеге подкастны тыңлар кемдер өй җыештырганда шулай бит кемнәр эштән кайтып барганда менә мин мәсәлән Элек Чаллыдан Казанга күчеп килдем. Һәм һәр атна Чаллы, Казан, Казан, Чаллы, менә шулай. Һәм һәр вакыт бер үк җырларны тыңлап булмый бит инде. Яңа җырчылар да килми ойга. Хотя бы менә берәрсе менә яшь чак турында җырласа иде. Берәр дәрт турында да юк бит юк. Һәм менә шул араны, Чаллы Казан арасы мин подкаст тыңлый идем. Файдалы, кайвакыт кызыклы, кайвакытта күңелле, бик шундый информация бар. Тыңлаучылар шулай эштән кайткандамы, фатир җыйгандамы, пробкада басып торгандамы, Тыңласыннар, без алар белән фикер белән алмашырбыз. Әйе, фикер алышу. Да. Кемнәр кемнәр фикер алышасын, кемнәрне тыңлыйсыз сез? Шуңардан башлыйк әле беренче чиратта. Рамил Закиров, әйме? Белсеннәр өчен хотя бы. Рамил бер нәрсә әйтте. Рамил бик э, бик Татарча Моңлы. ничек була? Многогранный. Күп кырлы, киң кырлы талант иясе дип әйтергә телисездер инде сез. Граненый, граненый стакан, граненый стакан. Күптән түгел генә э, стендапка барган идем. Рамил бик кызык стендапта сөйли хәзер. Әйе. Шуңа күрә реклама, реклама булсын. Рамилнең стендап концертларына килегез. Стендап соң Киләсе стендап концертың кайчан була? Мин, э, если честно, җыр белән не получилось, шуңа күрә стендап концертлар бирә башладым. И стендап концерт дигәннән Юк инде алай дип Мин әйтмә если инде. честно- Ул әйтмә инде. Юк, стендап концерт дигәннән, если честно, минем уйлаганым бар. Типа, мин вообще концерт җыя алыр идем микән стендап? Юк, хәзер беләсеңме ничек? Хәзер бит э, күп татар йолдызлары э, үзләренең гастроль турларындагы шул концертны э, гел җыр белән генә түгел, арасына менә шул стендапта, юморда кыстыралар. Рамил, күрәсең, икенче яктан килде. Ул башта мин стендап комик, ну мин аларны менә шул арасында җырлыйм. Бер-ике җыр белән генә әзрәк шулай. Ну ничә җырым бар инде. Әйе, әйдә алга таба барабыз. Марат Сәләхов. Сәлам, дуслар. нәрсә нәрсә әйтә алабыз аның турында квнчик егет яршалыдан күчеп килгән егет ну күпкырлы дидегез мин ул да күпкырлы между прочим э, үзе электрокарлар белән заниматься итә руководящий должностьта эшли шул ук вакытта теге квн менә бу очракта кыска гына әйтеп әйтергә мөмкин гади гади электриктан җитәкче дәрәҗәсенә кадәр күтәрелгән квнщик вообще парадокс хәлләр әйттем юк квнщиклар арасында андый хәлләр бит бик еш гомумән мин аны генератор креативы дип әйтер идем генератор креативы генератормы Әйе, генератор. О, менә ничек туры килә, прикинь. Электрогенератор креативы. Менә Или электрогенератор булмыймы? Юк, монда гомумән система итеп җыярга мөмкин. Мисал өчен, син һәрвакыт ниндидер яңа хәрәкәтләргә этерәсең, шулай бит. Стендап, җыр, клип төшереп, зәйдә былай итәбез, зәйдә тегеләй итәбез. Син димәк креативның иҗатның стартеры. Син да, син аның генераторы. Ә, Хәзер менә бу егеткә дә килеп җиттек. Фаил Баязитов. Фаил Альбертович Баязитов. Просто Сбербанк аша акча күчергән бара. Номеры Шуңа күрә мен- Шулай бит ул теге кемнән акча сорыйсың, кемгә акча кайтарасың дип. О, Фаил Альбертович, о, Денис Захитович. Да, кстати. Фаил, Фаил. Фаил турында нәрсә әйдә? башта син башла. Фаил инде минем коллега, без аның белән әйдә шаярт э, биксны. Э, Мөхәррирләре. Да. Редакторлары без аның белән бергәләп яшь командаларны шул юмор дөньясына матур иттереп кенә кертәбез. Чиста, саф татарча юмор булсын дип без э, шундый Тырышабыз шундый. Шун э, тырышабыз. Ул э, әлбәттә безнең алып баручы

E eu vendia para o sarcasmo maldade. Biz politiga. Әйдәгез бүгін подкаст яздырамыз менә гаилә темасы турында сөйләшәбез. Безнең менә бер, беренче подкаст просто менә танышу. менә менә бу егет менә. Нәрсә әйтәсем килә, безне бөтенебезне иҗат берләштерде. Шулай бит нинди генә һөнәр белән шөгыльләнсәк тә, безне иҗат үзенә тартып тора. Һәм шушында җыелуыбызның сәбәбе дә шул. Ул бит Менә әйе, иҗат берләштерә һәм күпчелек э, вот менә шул уй башка килде. Менә без бөтенебез дә күп кырлы дибез, әйме? Иҗат берләштерә безне. Но иҗатта вот мин вот менә шундый э, фикердә мин хаман. Мин вроде бы үземне таптым. Ну, то есть, мин вот җырлыйм бәләкәй чактан, әйме? То есть, минем определенный юлым бар. Мин аны беләм нинди икән. Но шул ук вакытта э, шундый менә э, как будто миңа нәрсәдер җитми. Mm. То есть ул юл бар, но ул юлдан тыш миңа тагын нәрсәдер кирәк шикелле. Шуңа күрә мин вот э, э, җырдан тыш кая клипны үзем төшереп карыйм әле, үзем режиссер булып карыйм әле. Кая стендапка барып карыйм әле. Может быть, ул э, ну, Пока бөтенесе дә ошый. Белмим, килеп чыгамы, юкмы, но ниндидер как будто бы ниндидер эзләнү хаман бар шикелле. Бу э, шуңа күрә вот Сездә бар микән ул? Вот менә шуны сорыйсым килә. Вот, то есть вот вроде бы устаканилось все. То есть вроде бы, ну, как бы, синең бар нәрсә эшләргә. Син бит инде беләсең. Вот җыр яздыр да, җырла, концертлар куй ни. Ну, нәрсәләр җитми. Ну, нәрсә Әлбәттә, җитми? әлбәттә бар андый бер. Гел нәрсәдер җитеп бетүдән түгелдер инде ул. Бу яңа э, теге энергетик подпитка дип әйтсәң дә ярый. Менә э, поколениелар теориясенең ягыннан да килсәң, менә мәсәлән безнең әти-әниләр аларның поколениясендә шул стабильлек ягына әверелгән, юнәлгән. Аларга иң мөхиме менә шул теге стабиль эш булсын. Бернинди дә мондый яңа сюрпризлар булмасын. Менә мин беләм, иртә белән 8-гә эшкә, 5-тән кайтам, аннары минем өйдә ял, Аннары 15 зарплата. Әйе, 15 да зарплата, 25 аванс, э, җәй көне минем дача, аннары минем отпуск авылга кайтам. Менә бөтен әйбер дә э, этот барысы да билгеле. Барысы да билгеле. Ә менә хәзерге замана э, поколениесе алар барыбер 3 ме 5 ме ел эшләгәч, менә шундый аларга этот дигәндәй загон килә. Что-то ияләштем. Ияләштем. Ну, Юк, әйдәгез менә бу загон турында да мин дә сөйлим әле. Э, менә син минем белән тулысынча килешәм, әйме, э, элекеге өлкән буынга кирәк ниндидер стабильлек. Э, мисал өчен менә мин үзем иҗат кагылган кеше буларак шуны әйтәсем килә. Мин үземне таба алмыйм һәм бу бик зур проблемаларга проблемага да әверелә вакыт вакыт мин инде э, шушы фонда депрессияга да бирешкәнем чакларым булды синең белән дә бик э, күп сүп сөйләштек ул хакта инде нәрсә эшләргә микән бәлки бу миңа кирәк түгелдер бәлки э, бәлки бу минем юнәлешем түгелдер дип бик уйлыйсың уйлыйсың борчыласың төнлә дә йокламыйсың әйме э, ахыр чиктә анарсын каядыр нәрсәләр чакыралар каядыр нәрсәләр килеп чыга дип син рамил эндәш әйдә килеп төшерәбез дип и шул иҗат белән яңадан кабынып китәсең дә хоп хоп ис үрләсең тагын шулай була кайчан син тагын эмоциональ янасың дип әйтимме инде э, үзеңә урын таба алмыйсың менә мин әйдә шаяртка йөрим кирәк микән соң ул миңа минекеме соң ул дип уйлый башлыйсың менә мин алып баручы булып йөрим минем шөгыльме соң ул дип уйлый башлыйсың эзләнә башлыйсың шулай үзеңне э, ахыр чиктә ахыр чиктә барыбер иҗат сине беркая да җибәрми менә моңа төгәл дәлил ә, мин он беренче классны бетергәч тагын эмоциональ янасың дип әйтимме инде үзеңә урын таба алмыйсың менә мин әйдә шаяртка йөрим кирәк микән соң миңа минекеме соң ул дип уйлый башлыйсың менә мин алып баручы булып йөрим минем шөгыльме соң ул дип уйлый башлыйсың эзләнә башлыйсың шулай үзеңне ахыр чиктә ахыр чиктә бар иҗат сине беркая да җибәрми керергә уйлаган идем кулёкка ягъни институт культуры э, режиссура бүлегенә шуңа хыялланып йөргән идем имтиханнарны да кем хыялланмады юк имтиханнарын да бирдем барысы да бар күрше егет иптәш егет әйткән иде былай гына физиканы да бир просто бир физиканы әйтәм нигә кирәк ул мин бит кулөккә барам просто бир все бирдем икесен дә литератураны да бирдем э, физиканы да ә миңа өйдәгеләр әти әниләр инде әйтәләр улым технический специальность кирәк все кердем мин аграрныйга укыдым бакалавр бетердем сен сен аны ничек әйттең теге юк әти мин театральныйга керәм әти әни белән торады аграрный анда тоже театр бар юк менә анда баргач та шул ук иҗат шул ук сәхнә үзенә тартып алды чөнки без мәктәптән үк барыбер сәхнәдә ул әни дә минем җырлап йөри иде мин инде кечкенәдән үк сәхнә артында булгач сәхнә үзенә тартып тора анда күчкәч тә аграрка кергәч сәхнә үзенә тартты аны бетергәч тә мин бер көндә үземнең специальность буенча эшләмәдем хәзер дә минем хыялым режиссурага укып чыгарга мин инде әйтәм хәзер укырга керсәм техникумга карт булырмын инде алар арасында дип уйланып йөрим менә шушы эзләнүләремнең төп бер юнәлеше ул режиссура белән яну шушы режиссура һөнәренә өйрәнү Ну, это Ул кырга беркайчан да соң түгел. Соң түгел, мин даже шулай Син алай уйлама, мин анда барып, мин анда теге яшьләр арасында карт башым белән эшләшәм. Беркайчан да соң түгел, шуңа күрә әгәр андый ниятләрең бар икән, э, бар укы. Карабыз. Да, сиңа уңышлар телибез. Яхшы. Если что таныш белешләр бар, сөйләшербез. Ладно, давайте киттем мин хәзер. Тагын нәрсә беләсезме? Э, иҗат кешеләре Алар бит э, бер яктан мазохист кебек. Үзләрен менә шундый э, теге условиягә тыгалар. Анда менә э, йокламыйча эшлисең. Анда ашау мәсьәләсеннән дә бозыла инде. Кайчан мин анда ашадым, обедны ашадым, кичке ашны ашадым, юкмы, белмим. Иртәнгә хәтле син шул иҗат белән бер э, дулкында йөрисең э, әз генә йоклыйсың һәм менә дүрт биш көнгә сузыла менә квн ягыннан да әйтсәң һәм менә бу бөтен шул дүрт биш көн өчен син анда биш минутлык кенә чыгыш ясыйсың биш минутлык чыгыш ә менә шул чыгыш беткәч уйлыйсың инде менә шул чыгыш өчен булдымы Чыннан әйткәндә юк. Менә шул 4-5 көн өчен булды. Менә вот бөтен җирдә ул менә хәзер хәзер уйладым әле. По сути, уйлап карасаң, иҗат өлкәсендә бөтен җирдә шулай бит. То есть ул җыр булсын, ну концерт кую булсын. То есть тоже репетицияләр ясыйсың ничә вакыт ә бит. Ә чыгып җырлыйсың анда ну буквально 3-4 минут. Ул спектакль булсынмы? Аны тоже Айлар буе репетиция эшлиләр, көн саен нигә нитәләр, и аннан соң чыгып бер сәгатьлек, ике сәгатьлек теге, ну, спектакль куялар. Ну, Бөтен менә... нәрсә дә шулай. То есть иҗат өлкәсендә инде. Менә иҗат өлкәсендә, гомумән бит инде безнең халык нәрсәгәдер бәя бирергә ярата, нәрсәнеңдер бәясен сорарга, белешергә ярата, әйме? мисал өчен миңа карата булган еш сораулар ул күпме түлиләр инде сезгә анда ничә сум нәрсәгә кирәк инде ул сезгә нәрсәгә кирәк дүрт биш көн дүрт биш көн без инде айдаш ярта булганда ятабыз гостиницада менә марат әйткәнчә ашамыйча эчмичә вакыт вакыт әйме көнне төнне шуңа биреп шуның белән яши башлыйбыз дип әйтергә кирәк һәм инде катнашучы булганда да шул иде һәм төп аның бәясе менә шушы дүрт минутның ахырында чыгыш ясап бетергәч сиңа тамашачы кул чабуы миңа калса ул теге аңардан да тәмнерәк әйбер юктыр ну получается кайчан синең кайчан синең кайчан синең барысы да килеп чыкты шәп иттереп чыгыш ясадың бу бу чыгыш ясаучы ягыннан инде әйе ну получается иҗат ул в какой-то степени наркотик кебек Ну, потому что вот минем, минем, э, менә шулай булганы бар. Мин, э, гомумән әйткәндә, иҗатта бәләкәй чактан, прям нык бәләкәй чактан. Э, һәм минем мин үземне вообще, то есть осознанный возраст, ну вообще иҗатсыз бер кашын да, ну, ну белмим мин үземне. Чтоб мин теге җырламыйча, нидер мәҗлесләргә йөрмичә, там концертларга йөрмичә, чтоб мин нәрсә нәрсә беләндер шөгыльләндем. То есть андый период юк. Но осознанный вакытта вот э, бер период булды, э, ну шундый тоже теге яшерәк вакытлар инде ул э, теге икеләнә торган вакытлар теге үзең әйтмешли теге шушы микән инде минем юл а может миңа а может миңа бу навязанный нәрсәдер может быть мин бәләкәй чакта әниләр просто шул юлга бастырганнар типа вот син матур җырлыйсың давай җырла и мин Аларның сүзләренә ышанып, ну, то есть, ул юлны сайлаганмын, и вот мин хәзер уйлыйм, что это мой путь. Шундый уйлар булганда, мен әйтәм, кая этот займусь чем-нибудь другим теге, ну, каядыр анда. Эшкә кердем. Андый вакытта он, короче, берет гитару и такой, Эх, гомерләр. Үтә, үтә, үтә, үтә. Ул вакытта андый түгел. И вот, э, сөйләп бетермәм. Мин менә шулай где-то бер ел, ике ел, короче, мин иҗат белән шөгыльләнмичә каядыр анда официант булып эшләп йөрдем тегендә эшләп ну то есть тоже үземне бәрелеп сугып йөрдем инде тегендә монда эшләп но ахыр чиктә понимаю что э, все-таки күңел тарта, все-таки тегендә барасы килә. То есть вот официант булганда да, например, әйме теге э, анда күр там ресторанда инде мероприятие бара, и син э, теге Менә монысы что-то не попадает. Там ноталарга. Ну, вот что, барыбер теге тарта үзенә. И в итоге ахыр чиктә мин аңладым, что ну все-таки ансыз бул, булмый, ансыз булмый и лучше вот мин бит э, әле относительно күптән түгел психотерапевт белән дә эшләдем, менә шушы турыда. То есть менә андый э, менә шундый момент, икеләнү моменты, распутие, то есть менә юлым киселешкән вакыт, киселешкән түгел инде, икеләнгән вакыт. Минем булды бер ике ел элек. Пандемия вакытында, то есть мин маркетплейслар белән шөгыльләнә башладым да, и бизнес китте монда ну, типа, ну, каршы и әйе и вот миңа әйтәләр маркетплейста обучениелар үттем короче там академияларга бардым и анда әйтәләр Чтобы заработать, ну то есть күп иттереп акча эшләр өчен маркетплейсларда 100% вакытыңны сарыф итергә кирәк. Ну любой эштә кебек. Ну килешәм әле. То есть прям син бирелергә тиеш. И вот и минем, ну сорау туа. То есть минем маркетплейслар белән шөгыльләнәсе киләме? 100% вакыт. То есть минем калмаячак вакытында җырлап йөргән кергә. Или же да, ну его этот маркетплейс. Давай лучше син типа җырла, лучше шуңа сарыф ит вакытыңны. И вот психотерапевт шулай диде миңа. Вот анда бит ничек сөйлисең башта 30-40 минут үзеңнең вот хисләреңне. Яна соң сиңа анализ, ну, яза, әйтәләр, сораулар. Миңа үземә уже кызык. Короче, миңа бу булай диде. Равиль Шамильевич, шулайша яшәү. Тоже Сбербанк аша акча күчергәне бар. Ну вот, типа, синең сөйләвең буенча, менә вот, барыбер син бит сөйлисең ничектер, синең говорит, сөйләмең буенча күренеп тора, что marketplace это не твое. То есть син менә сөйләгәндә ниндидер речевой обороты такие вот теге күбрәк негативлы теге менә маркетплейсны менә эшләгәндә менә шулайрак эшли эшләргә кирәк инде менә аны болай итәргә кирәк и аннан соң говорит син күчтең иҗат ягына то есть елмая, елмая башладың уже и анысында ну вот концертларны конечно вот менә болай эшләргә була Вот анда, конечно, менә былай әйтергә кирәк. Ну, типа, это фигня, ну менә былай әйтергә була. И вот синең гөр прям сөйләмеңдә күренеп тора. Это гөр прям не надо быть даже специалистом, чтобы это понять. Шуңа күрә сиңа просто надо упор, ну, то есть фокусыңны просто иҗатка итәргә. Шуңа күрә вот э, мин шундый фикергә килдем, что вот иҗат все-таки это Теге, безгә бит инде бәләкәй чактан ук әйтәләр, е, нормаль эш сайла. Ну, хәзер, хәзер ул ахыр чикта маркетплейс белән дә шөгыльләнә, иҗат белән дә шөгыльләнә. Миңа тоже бик якын бу, чөнки мин э, башта э, ну, минем гаилә барлыкка килгәч, э, барыбер инде җитди эшкә дә урнашырга туры килде. Гел э, шул КВНнар белән, мәҗлесләр белән генә йөреп булмады. Аннары менә шул э, инде по образованию диләр по образованию киттем файл әйтмеше электриктан башлап инженер булдым аннары инде э, руководительга хәтле җиттем менә шул руководитель булганда миңа тоже әйтәләр иде ну булды бит инде уже начальник булдың хәзер уже теге э, малай шайлар э, это алып ташларга кирәк уже все это э, сворачивайся Типа все, иҗат бетте уже. Уже хәзер 100% э, уже эшкә бирелергә кирәк. И мин тоже такой, ну, ярамый бит инде алай. Эш эш белән, акча акча белән, но э, үзеңнең э, эчке запросларны тоже онытырга кирәк түгел. Чөнки ярар, йөрисең син эшкә, Эшлисең яхшы эштә, аласың яхшы акча, кич белән кайтасың һәм үзеңнән сорыйсың. Ә бәхетлеме соң мин вообще? Вот. Ә күңелеңә рәхәтме соң? Күңелең тынычмы? Юк. Күңел тынычлыгы иң мөһим нәрсә. Чәй эчегез, егетләр, утырмагыз. Şey дигәннән, безнең һәрберебез чыгарылышка тәмне эшләп килергә тиеш иде. Мин алып килдем бавырсак. Бу иң шәп бавырсаклар. Түбәтәйдән. Түбәтәй, сез иң шәпләре. Фаил тукта бу түбәтәйнеке түгел бит. Түбәтәй, шалтыратыгыз безгә. Кыстыбый, ә сез миңа шалтыратыгыз. Бавырсак дигәннән, ә, минем менә шу иҗат белән иҗаттан янып чыгу мизгеле булды. Все, кирәкми бу миңа. Наверное, минем юнәлешем түгел, там все бүтән нәрсә белән шөгыльләнергә кирәк. Э, алырга булдым пекарня. Все, бардым, сөйләште, монда оборудование бар, бүтәнәй бер бар, все. Барсы да әйбәт. Э, сатырга урыннары да бар, ясарга кешеләре дә бар, бүтәнәй бер бар. Бу уйны мин берничә көн башта әйләндереп бирдем. Барып бирдем, кешесе белән очрашып бирдем, аралашып, сөйләшеп, сорашып. Все, әйтәм, все, менә менә шөгыльләнә башлыйм хәзер. Все, бомбану. Менә иртәгә барырга кирәк. Иртәгә сәгать иртән 8-9-ларда көтәләр ошо акча белән. Все договорга кул куярга һәм алырга. Йоклый алмадым, мин ул көнне вообще йокламадым гомумән, тиякка, биякка уйлыйм, бусын уйлыйм, тегесен уйлыйм, и ахыр чиктә мин просто иртән җиддә шалтыратам, извините, я не приеду. И все, шул килеш калды. А бауырсак при чем? Пекарня, пекарня. Ә бауырсакны бит пекарняда ясамыйлар. А кайда? Әби ясый аны. Почему не итү шанда менә шундый. Файлның бизнес проектында. Да нет, инде аннан нәрсә өстәл бар. Э, нәрсәле фритюрницалар бар иде, духовкалар бар иде, короче. Вот шундый, типа, ул прям бавырсаклар ясыйбыз, токмачлар кисәбез дигән иде. Ну, готовый бизнес как вариант. Ул, если честно, мин аны тоже рассматривал үз вакытында. Это же такой Самый легкий э, путь э, войти в бизнес. Юк, кайберләр бит әле менә шул хөнәрне һәм иҗатны берләштерә. Менә шул бизнесны алганда да үзенең мәсәлән менә бизнес ягы да бар, иҗат ягы да бар. Һәм аны менә шулай берләштереп э, шундый коллаборация. Коллаборация, эклектика, эклектика, модный сүз. Шунда тоба. Димәк, син акча да эшлисең һәм инде яраткан иҗат Может, сиңа шулай эшләргә кирәк булган? Аны инде ул бит инде э, шушы бавырсаклар ясау турында уйлаганда, теге менә кыз белән очрашкандагы сыман. Уже балаларга исемнәр куша башлыйсың, анда уже бавырсак компаниясенә исемнәр куша башлыйсың. Әле менә шунда да иҗат уйный бит әле монда бер инде. Творческий исем кирәк бер инде. Креативный. Креативный. Кызык та что булды. Минем, кстати, вот күп җирдә тоже шулай булганы бар. Вот сезнең шулай микән? Менә берәр эш башлап җибәрергә, ну, то есть синең бар идеяң, әйме? И күпчелек вот минем проектлар вот шул менә башлангыч этабында уже сүрелә иде. То есть вот син уйлыйсың, так, короче, менә хәзер менә шундый шундый магазин ачам. Так, давай башта исеме ничек? Исем исемен уйлыйсың. Так, менә блай. Юк, не то. Так, все, ладно, исемен уйлап таптың. Так, давай, логотип ясарга кирәк. И пока син логотипны уйлыйсың, пока син оформлениесен уйлыйсың, син уже анда бер атнадан уже да, и что-то, по-моему, даже не, зах... Но, не зайдет Буайвер, да, короче. Магазин дегенде, анда бар шундый деген. Магазинның исем, исеме мындай, Монзара или Зиннат. И менә шундый матур, менә шундый матур-матур исемнәр магазинга. Ну, менә Э, барып җитми әйме шуңа күрә безнең хәзер магазиннар менә карыйсың монда лилия монда айрат монда дастан бөтен бөтен креатив бөтен э, хәл исемгә китмәсен өчен дип әйтәсеңме менә э, андыйлар да миндә бар шып шып принтлар кибеты ачтым да бетте ул маркетплейсларга Ну, мин теге син Усман түгел, имеется в виду. Уйлядым да ташладым түгел, мин тагын да начаррак, мин әйберләрен алып куям да аннары соң ташлыйм. Маркетплейс ачам дип әйберләр заказ айттым, өйдә коробкалар ята. Ялгышчак кына заграк яна. Тоже начар икән на самом деле. Лучше сразу сүнсен инде ул. Товарлар алып кайттым, хамон ята 2 ел, өйдә товарлар ята, кирәк түгел берәр гезгә. Апма куптым. Алам, алам, ничә сумнан сатасың? Сөйләшербез. Төбәтә шалтыратасың. Просто гел түбәтәйгә генә сүтеп бирә. Юк, ул на самом деле вот мин хәзер менә шундый фикергә килдем. Хәзер мин әйтәм, вот берәнди башыңа фикер килә икән, берәнди уй, менә шуны шуны эшләргә кирәк. Башта эшләргә, вот эш сразу тотынырга кирәк. Пока ялкының бар, пока очкының бар, то есть, ну, пока синең шундый энтузиазм, шундый нидедер э, омтылыш бар, эшләргә кирәк. То есть Ә анын исеме анда теге, грубо говоря, бүтән административ, административ сораулар, алары по мере возникновения вопросов надо. Һәм шулай итеп без подкастлар төшерә башладык та инде менә. Шикләнү кирәк түгел. Әйе. И күбесенчә шул шикләнү өчен. И аннан соң беләсезме шундый нәрсә бар. Без әни белән дә менә шулай дөресен генә әйткәндә мин әни белән дә берәр подкаст яздырыр идем әле. Ул минем сөйләшергә ярата. Без аның белән кайвакыт шулай сөйләшеп утырабыз. И ул әйтә. И ул әйтә. Вот говорит, улым, э, а, вакыт узу турында сөйләшәбез без. То есть ул говорит, как будто вакыт башта ул шундый фикер әйткән, олыгайган саен вакыт тизрәк бара ди. Күп кешенең Мин аны тоже сизә башладым. Но берсендә мин әйтәм, әнием, сезнең дә шулай идеме? Мин әйтәм, вроде мин бит инде, ну, ну карт түгел бит инде. 33 яшь. Но минем өчен тоже вакыт карт что ли? Но минем өчен тоже вакыт шулай тиз уза. Ул әйтә, менә шундый фикер әйтте ул. Улым, кеше менә көн саен, менә то есть тормышында ну теге однообразие һәм одинаковый теге эшләр, то есть вот син аңлаттың бит теге эшкә бара, эштән кайта, менә шундый теге бытовуха, көн бер көн икенчесенә ошаган, шундый тормыш булса, Вакытың тиз үтә, шуңа күрә тормышыңа һәрвакыт яңалык өстәрергә кирәк, ди. То есть менә мин, говорит, минем әни анда үзенең 60 яшендә гарәп теле өйрәнә башлады. Ул әйтә, менә мин, говорит, просто элементарно гарәп теле өйрәнә башладым, ул минем өчен яңалык, әле ул, говорит, җиңел түгел. Авыр. Һәм минем өчен вакыт әкренәйде ди, потому что мин яң, ниндидер яңа әйбер, то есть миңа өйрәнергә кирәк, то есть мозг занят. Ну, ни эшли, нәрсәләр уйлый, анда дәресләр яза анда, то есть ну уже кызы. Һәм вот. То есть фикерем шундый то, что тормышыңа яңалык кертеп торырга кирәк. Әйе. Өйрәнеп, нитеп. Кемнәрдер әйтә бит, менә шушы тормышны бераз гына әкрен әйтер өчен сәяхәт итәргә кирәк диләр бу инде минем мисалым түгел ләкин менә интернетта да киң таралган мисаллардан ул сизгәнегез бармы диләр кем менә сәяхәткә китә алар өчен ул мисал өчен җиде көнгә китсәләр аларның җиде көне ничек үтә дә һәм син монда каласың һәм алар әлбәттә уже кайтты җиттеләр мени ничектер теге шулай әле генә киткәннәр уже кайттылар да ә алар өчен анда сәяхәткә барсаң син җиде көн җиде көн анда җиде көн аерым бер гомер аерым бер гомер әйе җиде көндә арып бетәсең андан ну җиде көндә түгел он көндә точно он көндә точно без тоже барган идек э, шул пандемия вакытында сочига эштән бирделәр бесплатно путевка кечкенә малай белән киттек э, путевкага коллегалар белән машинада Булдык, Абхазида да булдык, теге тауга да мендек, диңгездә дә булдык. Инде безнең бесплатно түләнгән путевка уже ашаталар, шертәләр, әле санаторийдан да ниндидер процедуралар да бар иде. И бу сиңа яшь буенча нәрсәдер караган буламы? Соңгы э, путевка безнең понедельникка хәтле иде. Суббота иртә белән э, теге Иртәнге ашта утырабыз. Әле кайтабызмы әле? Әле кайтабыз. Все, җыелдык та киттек уже. Да, обедны даже көтеп утырмак. И все. Потому что бушлай килгән. Булды, булды. Кадерен белмәгән. Шулай инде, яшьләрнең шулай инде ул. Тем более на санаторийда билер. Тем более анда электрофорез да юк. Без анда без анда без анда Монда электрофорезлар да булмаган. Без анда вообще алай Грязелесиңиз бармы син хотя бы? Юк, алай түгел. Без анда гомумән теге йокларга гына кайтыйк. Без анда теге жесткий прогульщик, без анда кайтыйк, именно теге кем безгә процедур теге бишафитный ванны үткәрмәкче ди. А вы что не уходите? Пора плачено. Сез беләсез шундый шундый ошатып шундый нитеп күрсәттең вот грязь или еще не знаю дип прям вот реально как будто синең булганың бар санаториядә. В смысле, синең санаториядә булган юк что ли? Файлның еш шундый син күр- син сизгәнең бармы аны? Да, да. Вот әбиләрне Вот ул прям вот настолько ушел, там кушается прям вот... Әни әйттем бит күлеккә барасы бар диде. Аграрк, аграрк. Сириннең концертында аны киендерделәр бер әби булып әйме. Аңа киендерделәр шундый халат. Ул әле анда яулык киде, гәлүшләр кигән әйме. И вот читтән карасаң, вот әгәр дә аны магазинга бастырып куйсаң әйме, Белмәгән кеше аңламаячак что ул фаэль. Актер, актер, если честно, вот уку буенча актерлык э, минем тоже укыйсым килгәни. Э, может быть, созрею әле берәрсендә. Вот э, именно, именно э, беләсем килә, ничегрәк микән ул. То есть, барыбер э, беррәттән йөрибез бит инде актерлар белән шул квнда шул нидә бөтен җирдә теге актерлар иҗади кешеләр һәм шуңа күрә теге ничегрәк укыт нәрсәгә укыталар ничегрәк укыталар микән актерларны менә шуны беләсем килә и вообще үзем өчен теге мин бит инде барыбер үземне уйлыйм теге менә актерство бар бугай әзрәк теге может мен анда барырмын да миңа әйтелер Какой с ним вообще деревянный, ты, какой с ним актер, типа, ну, ну, грубо говоря, ну, Владимир Меслер, наверное. Вот. И шуңа күрә беләсем килә, вот как, каково это вот укырга именно телка, нинди упражнениялар бар микән? Нинди нәрсәләр менә? Моның турында нәрсә әйтәсем килә? Актерлар, менә без үзебез сәхнә белән бәйле булсак та, КВН сәхнәсе белән бәйле булсак та, актерлык ул гомумән, икенче. Мәсәлән, менә мәктәп елларында кем КВН уйнаган, ә аннары актерлыкка бара, аларны анда яратмыйлар. Яратмыйлар, әйе. Аларны кирдән өйрәтергә кирәк. Әйе, аларны кирдән өйрәтергә кирәк, чөнки КВНда анда э, концентрация мондый э, выжимка плотность теге кызык булсын өчен, мондый булсын өчен. Шуңа күрә кайбер э, теге драматургия ягыннан, драматик яктан моментларны төшереп калдыралар mm. актерлык ягыннан ә актерлыкка килгәндә син э, инде э, персонажыңны эчке яктан былай аңларга тиеш нинди э, багаж белән килгән ул менә бу сәхнәгә mm -hmm. э, үзеңә Бөтен булган сорауларга җавап булырга тиеш. Кем минем персонаж? Нинди ул эчке яктан нинди ул тышкы яктан? Аның аның әйе. Юк, ике юнәлеше бар бугай. Икеме, ничәдер юнәлеш, ну, основной инде, то есть теге Станиславский һәм ниндидер тагын бер ни бар бит инде. То есть э, берсе әйтә, что актер син должен вжиться в роль, прям, ну, типа, прям вжиться. А икенчесе әйтә, что юк, все-таки син должен это играть. Ну, играть прям максимально приближенно. Вот. Анда менә ул эчке яктан гына түгел, даже тән, тән ягыннан да бар. Беренче елларны актерлар гел э, тән белән генә эшләргә өйрәнәләр. Минем үземнең тоже иҗат э, юлы бер тапкыр алып килде циркка. Әйе. Карарга? Э, юк, юк, уйнарга. Әйе, клоун булдым. Килеп чыктымы? Юк, э, шына әйткәндә, ну, килеп чыгуын белмим, э, ничек ничек бәяләгәннәрдер инде. Но беренче уйлаганда такой клоун прикольно, кызык булачак. Ә беләсеңме, обычный... Но клоун, актер, менә, просто менә драматик актерга караганда катлаулырак. Чөнки клоун ул мондый э, гибкий булырга тиеш. Балачага кебек. Балачаганың бөтен Әми әйтер әйтәсе килгән, ә гади кеше әйтер иде. И клоун нәрсәсе бар инде? Кыйларның да ише инде дип. Юк, гомумән актерлыкка килгәндә дә менә синең темаңны бетерәсем килгән иде. Баягынак башлаган. ә, синең сорауга җавап биреп кемнәрдер әйтә бит э, дисең актерлык вжиться в роль кемнәрдер э, шушы рольгә якын булып уйнарга кирәк дип әйме ләкин күз алдына тотканда э, оскар алган актерларны әйме дөнья күләм танылган актерларны алар бит күбесе шуның белән шашкан кешеләр кайберләре туры мәгънәсендә шашкан кешеләр мисал өчен кемне әйтергә була джокерны Образын уйнаган актер, гомумән, ике айга ялгышмасам, гостиницага урнаша һәм бикләнеп шунда үзенең үзенә шушы образны эзли. Хит Леджер. Хит Леджер ай һәм теге алай дип әйтергә дә ярамый торгандыр инде ахырда аның коллегалары да аны турыда әйтәләр ул по-моему азрак кына ай по-моему азрак кына азрак кына актерлар тоже менә театрда да, кинода да башта берәр роль уйнагач, аннары ул әсәрне калдыргач, инде булды, киноны төшерделәр, булды, спектакльне уйнадык, уже э, бүтән күрсәтмибез, ләкин аларның бар бер гомеренә үзенең табын калдыра. Mm. Син э, кайгырасың, кемдер там эчә башлый. Шулайдыр. Э, кемдер э, шул психологик ярдәмгә э, мөрәҗәгать итәргә тиеш. Без ну, менә шушындый чараларга бик күп э, йөрдек, э, ягъни э, школа актерского мастерства, гомумән иҗат мәктәпләренә бик еш йөрдек. Анда да безгә укытучылар аңлаталар иде инде. Менә кайбер хәтта кайбер кешеләр бай гаиләдән булсалар да, махсус заводка эшкә урнашканнар. шул э, гади тормыш белән танышырга гади кешеләр белән бер рәттә булырга аларның образларын кабатларга метрода йөргәннәр көн саен иртән или автобуста махсус йөргәннәр иртән иртүк шушы кешеләрне кабатлау өчен юк хәтта алар шундый э, ниндидер бой булсалар да ул электән үк килгән әйбер Э, әзерләнү әзерләнү әзерләнү шуңа күрә э, элек менә бит әйтәләр э, совет заманындагы актерлар хәзерге заман актерларынан аерыла безнең урыс киноларын караганда бәлки менә шушы әзерлек шушы гомумән шушындадыр бәлки бер җавабы әйтәләр бит совет чорында булган актерлар мәктәбе ул иң көчле мәктәпләрнең берсе дип То есть, ә хәзер, бәлки, может быть, ул үзгәргәндер, может, шу- шунлыктадыр, может, ни. Вот, Юк, чөнки ә мәктәп менә- ничек үзгәрә аласың? Ну, то есть, направление. Ничек инде программаны үзгәртәләр бит. То есть, менә хәзерге, вот син алсаң, хәзерге вакыттагы мәктәп программасын һәм... Юк, совет мәктәп чорында- программасы белән килешәм. Ягъни, ләкин актерлык, э, то есть синең эчке э, у- Юк, уйның, эчке менә, тою- менә алсаң, тойгың. син, юк, мин әй- а- әйтүем менә бар,

Ә бар икенче юнәлеш, ул юнәлеш әйтә, Юк, алай булырга тиеш түгел, чөнки менә болай вживаться итү кешенең псих, психикасына йогынты ясый, ул үзенең эзен калдыра. Шуңа күрә син просто максималь рәвештә, якын итеп, прям охшаш итеп, син аны барыбер уйнарга тиеш. Бәлки, менә шул үзгәргәндер, шул ние теге. Ә син нинди фикердә? Үзең нинди фикердә? Син Ну, миңа, миңа, вот мин мине бик ул ничек дип әйтим, теге канатлан канатландыра, илһамландыра менә шундый э, ниләр э, фактлар, менә вот син әйтәсең бит Хит Леджер мисал өчен рольны уйнар өчен икоя. Ну, син уйлап кара, Нинди көч кирәк и насколько син үзеңнең эшеңне яратырга, эшеңне яратырга тиеш. Иҗат менә теге сораудың э, нигә җавабы иҗат темасына. Анда или ике айга, яни или шул ук, например, ишеткәнегез бармы теге бригада сериалы турында? То есть бригаданы вот мин э, ничә елга бер булса, мин аны карап чыгам, чөнки минем өчен ул андагы син карасаң менә Ул геройларның башындагы образлары, әйме, алар әле теге яшь малайлар, теге малай-шалайлар, һәм ахырдагы образларына карасаң, это, ну, Развитие вообще персонажа. просто ике төрле кешеләр и м, противоположность и я, и син аларга настолько ышанасың. Вот, это же вот э, шулай уйнарга кирәк бит аны. И вот аларның актерларын шулай ук башта э, бергә, бөтенесен бергә ниндидер теге Лагерьгамы инде, нидер пионерский лагерьга нитеп, бер аймы, ничәдер атнамы инде бергә яшәткәннәр, шулай теге дуслашсыннар, бер-бергә нитсеннәр дип инде теге. Менә ул бит инде чыннан да үзенең җимешләрен бирә торган әйбер. Әйе, ләкин менә монда э, син китергән мисалда э, үз үз ролен уйный сценарийда. Сценарий язу осталыгы да, ә, менә син әйтәсең бит алар башында балалар аннары соң дидер җитди кешеләргә әйләнә персонажлары да э, бер төрле башта бер төрле аннары соң бер төрле бу инде э, сценарий язылганда ул шулай эшләнә торган моның өчен махсус китап та бар менә аны миңа мага тәкъдим иткән иде мин аңарга үлеп бетеп сеңдем мин ул китапка дияргә мөмкин э, история на миллион долларов сезгә дә тәкъдим итәбез ул китапны укыганнан соң кино карыйсың һәм син икенче яктан карыйсың инде икенче яктан карыйсың ага дөресен әйткән тынычлап кино да карап булмый бит э, сценаристларның безнең э, гомумән шундый бар проблема Мәсәлән, мин китап укый алмыйм. Китап укый алмыйм, чөнки укыган вакытта минем инде әллә нинди уйлар килә. Так, бу персонажны ничек менә Э, алга ничек э, да ничек күрсәт да ничек күрсәтер микән ничек ачыр микән бу ә, мин менә болай эшләр идем хм, ә, э, монда китте әллә нинди теге повествование повествование Нәрсәгә кирәк ул повествование монда? И менә Мимгөл менә шундый әле уйлар. Әйе, әйе. Ә визуаль караганда сериалмы, фильмы карыйсың? Инде э, э, уйлар ул сиңа мешать мин. Син аны карый аласың, все нормально. Соңыннан просто карыйсың только, ну, все, молодцы. Мин дә шулай уйлаган идем, менә шулай булыр. Молодцы. Дөрес эшләгәнсез. Но сценарий якыннан караганда, Персонаж ул синең э, развитие булырга тиеш персонажның. Яхшы яккамы, начар яккамы, но барыбер развитие булырга тиеш. Гел менә бер бер тигез генә булса кызык түгел. Ну, э, Тормыштагы шәхес сыман. Әйе, сценарий понятно, ул монда инде фильм дигәндә ул э, бөтен яктан э, җыелырга тиеш. То есть сценарий да әйбәт булырга тиеш, то есть режиссер да, оператор да, ак- ну, но актер бит теге яхшы сценарий булырга мөмкин но актер бит аны уйный алмаска мөмкин то есть Әлбәттә. алар бит охшаш булырга мөмкин например син ну уйлап кара бригадада әгәр дә ул башында да бер төрле уйнаса һәм ахырында да ну то есть э, ну вот кыскасы әйтәсем килгән әйбер э, ул барыбер менә настолько профессионал булырга кирәк ул даже микромимикаларны күрсәтеп менә вот актер это конечно круто карагыз әле безнең ә, татарда искитмәл актерлар бар бит бар менә без сөйләгән рольгә кереп китеп уйнаучылар да бар хәтта мин шундый ә, хәл беләм бер актриса спектакльдә уйный торган булган инде негатив персонажны Ә, тискәре персонажны һәм спектакльдан соң моның битенә кислота сипкәннәр хәтта менә шуның кадәр кешенең күңеленә тия алган үзенең образы белән әйме һәм андыйлар бихисап инде мисал өчен ягъни актерлык таланты буенча әйтүем ә нишләп бездә кинолар начар Я- Яки гомумән яңа кинолар юк. Татарларда кинолар турында мы? Әйе. Чөнки бездә менә актерлардан кемне искә төшерә алам? Менә Зөләйлә төркеме, мәсәлән. Мгм. Алар актёрмы? Яки җырчылармы? Ммм. Әгәр дә династиясе белән алсаң, актерлар. Ага. Чөнки менә мәсәлән мин ТНВ каналын кабыздым, охо, сериал бара. Ә кем уйный? Зөләйлә төркеме. Я такой, тукта әле, алар бит җырлыйлар түгелме соң? Юк, инде Ләйсән Махмутова Зөләйлә төркеменнән, ә, ә, апасы Ләйлә Махмутова актриса, ә, Ләйлә Махмутованың ире, ә, әнисе, анда бөтенесе актерлар инде теге ул яктан инде ә калганнары буенча минем фикерем былай минем фикерем былай татар безнең ни өчен фильмнар юк дигән вот хәзер хәзер э, соңгы караганым яңа ел э, да булды микән ниндидер прикольный төшергәннәр анда могҗиза вот ул уже Ошый башлады, әкрен генә вроде бы ошый башлый теге. О, вроде киләчәге бар шикелле. Татар киноиндустриясенең дигән шикелле инде. Минем фикерем былай. Татар киноларын караганда да театр белән кино Алар аерыла анда, ну, бер төрле, то есть театрда, бу минем фикерем, мин бу өлкәдә вообще профессионал түгел, теге, э, теге, үземнең булган фикеремне генә әйтәм, то есть ул аерылырга тиеш. Театрда барыбер немножко, теге, э, переигрывают әзрәк. Аеруча, вот, э, Камал театрында, мисал өчен, ну, ну, ну, скорее всего, шулай булырга тиешле әйбер, чөнки әгәр дә ну, сәхнәдә обычно уйнасалар, ул теге сәеррәк булыр иде. Шуңа күрә бит инде теге Галия бану, син кыңа инде, ну, это вот. Ә кинода син уйлап кара телевизордан, ну, то есть Менә мондый ниләр, это уже как бы смотрится теге кино ул барыбер ә, менә мин, мин бер э, чувакны карадым ютубта ул вот ә, э, киноиндустрия турында именно съемкалар турында сөйли шундый бар фактор кино төшергәндә син то есть кешенең күзе воспринимает картинку которая должна быть в 3d

Э, антуражны нине бөтен э, экспозицияне шулай создать чтобы скрытый фишкалар бар бит әле анда бар анда бихисам ул тема кереп китсәң ни шуңа күрә дә э, миңа калса кинода максимально тормышка якын булырга тиеш то есть вот син без белән сөйләшеп утырабыз то есть әгәр дә безне фильмга төшерәләр икән анда ну подкастисты

Бу баурсак түбәтәйдән, что ли? Свяжитесь с нами. Рамиль, менә кара әле. Э, актерлык составында гына да түгел бит эш. Юк. Актерлык составында гына түгел. Безнең ну, ну понимаешь. Җиһазларыбыз бармы аның кадәр шәп кино төшерергә? Бардыр дип беләм мин, алырга була, если что. Бар, бар, бар. Ну, юк, финанс бармы төшерергә? Бар. Ничек булмас?

Кайвакыт уйлыйм, менә мәсәлән, безнең э, Балык булыр я мин. Шаулы бавыл- балык булыр идем мин, наверное. э, телевизорны караганда да э, безнең Сериалларның, э, фильмнарның сценарийлары кайвакыт примитив. Әлбәттә. Карыйсың, анда теге НТВ каналындагы сериалларны просто татар теленә күчергәннәр. Менә хатын-кыз, менә аны ире ташлый, менә аның монда кредиторская задолженность, монда ана э, коллекторлар килә, менә аның гомере шундый авыр, менә шундый авыр, авыр, авыр и менә безнең теге экраннарда утыра торган э, Ә, әниләр, әбиләр таки, менә Менә шулай инде ул. И яратып карыйлар шуңа. Ну менә Тем более безнең халык җәлләргә ярата. Әйе, син җавап бирдең, в принципе, ни өчен э, теге ни өчен заманча кино төшермиләр? Потому что искесен дә нормально карыйлар болай. Менә төшерелгән. Мәсәлән, э, менә Netflix-ны алыйк. Менә күз алдына китерегез, менә даже шүрәлене или суанасын менә Netflix форматында просто просто просто икенче призмадан килергә то есть э, то есть лесбиянка юк алай түгел менә мәсәлән менә бар бит чернобыль әйме менә аның бит Э, историясе бөтен кешегә дә аңлашыла. Менә беләләр инде аны, әйме? Ә монда менә HBO икенче яктан килергә уйлады. Әйтеке, әйдәгез, менә болай ясыйбыз. Давайте, менә безнең менә болай була. И так далее. Менә мәсәлән, шул Шүрәлен алдык. Аның ягыннан түгел, теге былтыр белән менә очраштылар, менә ул аның бармагын кыстырды да и так далее, и так далее. Ә икенче яктан килеп карарга кирәк. Мәсәлән, Шүрәле ягыннан. Бәлки, бәлки шу, Шүрәлегә шулай ниткәннәрдер, заколдовалидер аны, может, ул шундый кеше булгандыр, һәм аны заколдовалидер, һәм аны... Приквел, приквел ясарга, мәсәлән. Кара, может быть, ул Шүрәле вообще, в принципе, былтырның күзенә күренә торган гына әйбер булмыйдыр. Может быть, былтыр вообще под чем-то. Может быть, былтыр үзе сөйләгәндер бу э, әкиятне халыкка. Менә мәсәлән, барып кайтты, менә аны бармакларын кыстырдым. Может, Шүрәленең андый ниятләре дә булмагандыр начар. Да. Бу муш шапыртык былтыр.

Да. Куып, куып йөри. Икенче әкиятшынан туа малай белән күбәләк сразу. Гел иҗат, иҗат дибез дә бит. Э, гел иҗатка бәйләнмәгән кешеләрнең менә шул ашкынуы. Менә син әйттең, э, менә бәлки актер да булырмын әле, вакыты бәлки җитәр. Кайбер кешеләр менә уйлар, минем вакытым үтте дип инде. Менә Мин, булды минем. Минем вакытым үтте, мин инде менә 20 э, ел инде бер эштә эшлим. Менә шул режимда кайтам, гаилә, отпуск, дача булды. И менә алар бу режимны үзенә уже ә, э, аның белән килешкән. Ләкин аларның ә, э, кайвакыт менә мин дә аның белән очрашкан бар КВН белән шөгыльләнгәндә яңа командалар белән очрашабыз. Кайвакыт инде ничек дип дөрес әйтергә? Эшләүче, эшләүче, эшләүче яшьләр, работающая молодежь. Эшләүче яшьләр арасында, әйе, эшли торган да яшьләр компанияләр, организацияләр үзләренең э, яңа командаларын җыялар һәм инде эшләгән яшьләрне анда һәм кайвакыт э, олы апалар да килә 40-45 э, кайвакыт алар да кабызып китә алар белән менә сөйләшәсең только беләсеңме марат менә күп кенә ел Мин уйлаган идем, что менә юк миндә андый әйбер. Ә монда менә сәхнәгә чыккач, монда менә шул энергетиканы алгач, менә хәзер аңлыйм. Менә хәзер менә ашкыну туа. Монда шул ук Зәй әбисе командасына алай бит. Әбиләрдән генә торган команда. рәхәтләнеп килеп, беренче урыннарны алып, ничек итеп аларның бит әле сәхнәдә уйнаган э, энтузиазмнарын күрергә кирәк. Бу бит э, гомумән әйткәндә Ну, менә син әйтәсең, әйме, ул кешенең вакытым үтте дигәне. Ул уже э, Психология ягыннан эшләргә кирәк. То есть, миңа калса, күпчелек кешегә, әгәр дә син уйлыйсың икән, вот минем вакытым бетте, вот минем килеп чыкмый, яисә мине басты гади тормыш, бытовуха, менә бу день сурка мине басып алды, ул очракта, Барасың психологка, үзеңнең проблемаларыңны сөйлисең, хәл итәсең, рәхәтләнеп итә. Просто аны аннан курыкмаска кирәк. Күпчелек кеше бит психологка баруны типа, что мин җүләр что ли дигән сыман. Ә ул бит җүләрлек түгел, ул бит наоборот сине шулай ук кабызып җибәрергә мөмкин. Шулай ук синең ниндидер проблемаларыңны хәл итәргә мөмкин. Иҗат аша түгел, һөнәр аша да ирешергә мөмкин. Мәсәлән, менә без әйтәбез, сәхнә, Җырлау, актерлык яктан, сценарий яктан. Кемнеңдер инде ул кул белән эшләү. Кемдер агачтан матур-матур әйберләр ясый. Лайфхак. Лайфхак. Э, ничек менә шул э, эш һәм э, хөнәр иҗатның урта урта ягын табу. чтобы ваше дело приносило вам огромное удовольствие. Оласыз бер бит, сол яктан язасыз, нәрсә эшли беләсез. Нәрсә эшли беләсез, э, больше, чем большинство людей в мире. Мәсәлән, мин яхшы яхшы итеп чыгыш ясый алам кеше алдында микрофонга сөйли алам язып куйдым мәсәлән мин ә, сантехник була алам сантехниканы беләм һөнәрне мәсәлән мин и язасың менә шулай э, Күпме яза аласың? Мин э, информация бирә алам, өйрәтә алам, мин э, кешеләрне терелтә алам, так далее. Берләштерә алам. Уң яктан язасыз нәрсә сезгә ошый. Миңа ошый футбол. Миңа ошый иҗат, миңа ошый сәхнә, миңа ошый кешеләр, миңа ошый аралашу, миңа ошый интернет, видео, монтаж, Ну и так далее, так далее, так далее, менә шулай яздым. Аннары менә шул ике якка карыйсыз да, һәм аларны тоташтырасыз. Эклектика, менә шул коллаборация. Менә шунда инде яңа уйлар, яңа фикерләр, яңа бизнес идеяләр туа һәм, э, мәсәлән, Мин агач белән эшлим һәм миңа ошый иҗат, миңа ошый кешеләр белән аралашу, кешеләр белән берләштерү. Димәк, миңа үземнең мастерской ачарга кирәк. Димәк, мин кешеләр белән аралашалар, аралаша, агачтан әйбер ясыйм. Юк, мин. Ә мин бүтәнчә, димәк, мин шүрәле. Димәк, менә миңа үземнең мастерской. Димәк, мин Буратино? Да. Шундый вывод ясарга кирәк. Да. Димәк, димәк, мин үземнең мастерскоемны ачып, кешеләргә мастер-класслар үткәреп, э, шул агачтан әйберләр ясарга мөмкин. Һәм шуларда Оха, кемдер лерне дип үтеп куйды пасу. Ну, Кемгәдер файдалы булырга мөмкин дөрес. Да. Ә әгәр дә сез менә уйлыйсыздыр, юк инде Марат нинди миндән мастерское ачу, нинди анда яңа бизнес идеялар, Безнең хәзер күп кенә грантлар бар. Грантлар бар для физических лиц бар, э, для самозанятых бар, бар э, төрле юн, юнәлештә бар. Бар э, национальный актуальный, әгәр менә татар теле белән бәйле булса, сез анда бирә аласыз. Яки һөнәр яктан булса, ремесло и так далее. Или э, халык ара мөнәсәбәтләр булса, международные отношения и так далее. Хәрбер алар күп, Карагыз, Әйе, дөресен әйткәндә, менә күпчелек әйберне без белеп бетермибез просто. То есть менә ул шул ук грантларны әйбит. Э, менә бит кемнәндер иштәсең тә, менә грант алдым әле. Ниндер проектка. Ә ничек алдың? Да аның бернәрсәсе юк, менә яздым, тутырдым диде. Әйе, заявка белән э, үзегезнең идеягызны тапшырасыз. Одобрили, все бирделәр, все. Просто белешергә кирәк, корырга кирәк, менә шуны. 200-300 мең легко менә теге бизнесны башлап җибәрер өчен. Бездә ул якта менә ул яктан дөрестән дә үтәргеч бар, ярдәм итәргә торалар теге. Дөрестән дә алып эшлим дигән кешегә читер кыз алып китәргә мөмкиндер. Теге бездә бит инде халык э, күпчелек икенче яктан килешкән теге негатив яктан. Әй, налог, әй,

Менә минем нәтиҗә. Үзеңне тапсаң бик яхшы, әгәр дә син үзеңнең юлыңны беләсең икән, бик яхшы. Ләкин бер кайчан да мин үземне таптым диеп, теге тукталырга һәм нитәргә кирәк түгел. Һәрвакыт яңалыкны эшләп карарга, эшләп караганнан әле бер кешенең, ну, смотря нәрсә эшлисең, конечно. Бер кешенең дә үлгәне юк, грубо говоря, ул сиңа бары тик шул ук Үзеңнең төп юлыңнан барганда әз генә ул бит барыбер тормыш юлы болай бара. Ну теге yeah. бер күтәрелә, бер аска төшә, шуңа күрә сүрелгәнрәк вакытта менә шул яңалыклар сиңа очкын өстәп өстәп сиңа алга таба барырга ярдәм итә. Шуңа күрә э, рәхәтләнеп үзеңне табып Менә шулай итеп яңа яңалык кертеп тормышыңа шулай яшәргә кирәктер дип уйлыйм мин. Икенчедән, дуслар беркайчан да соң түгел. Әгәр дә сез уйлыйсыз икән, э, инде яшь чакта шөгыльләнмәдем, э, инде күп күп кенә еллар инде менә минем бер устаканенный, установленный образ жизни бар икән, мин анардан ничек чыгыйм инде? Но әгәр дә менә эчке теләгегез булса, Кыюрак булыгыз. Курыкмагыз. Ялгышсагыз да курыкмагыз. Барып карагыз. Уйнап карагыз, тотып карагыз. Бәлки сезгә ошар. Килешәм һәм иң мөһиме, миңа калса, үзеңнең эшләгән эшеңнән ләззәт алырга. Ә иҗат мәсьәләсенә килгәндә, һәрбер эштә аңа иҗади э, иҗади яктан килеп була һәрбер эшкә. Хәтта э, врачлар белән дә сөйләшкән бар. Алар да э, безнең эш дөрестән дә иҗади эш диләр. Хирурглар да шулай ди, һәм башка-башка бик күп юнәлештә кешеләр дә шулай ди. Каш ясаучылар бьюти юнәлештә гомумән эшләүчеләр дә үзләренең эшен иҗат белән бәйлиләр.